جار لە دەسیدا ڕزگار بێت. فریال ناونیشانی ڕۆمانێکی نووسەر و ڕۆژنامەوان محەمەد تاهیر ئۆرهانە. لە خانەی فەرهەنگی شین بە ژمارەیەک خوێنەر و نووسەری دەڤەرەکە دەناسێندرێت. نووسەر ناوەرۆکی پەرتووکەکەی بۆ ئامادەبووان دەخاتەڕوو و دیالۆگ لەبارەی ڕۆمانەکەش دەکرێت. سۆران، بە بۆچوونی من وەکی کوردستانێکی کچکە، چونکە سێگۆشە دەکەوت، سێگۆشە سێ پارچەی کوردستانە و ئێرە خەڵکی تێکەڵە، مەسەلەن کوردی باکوور لەوانە هەبن، ڕۆژئاوا هەیە، هەروەها خەڵکی ئێرەش، کوردستانی باشوور، دیسان لێیە و ئەمن هەندێ ئەوم هەلبژارد ئی دیکە چکە کتێبەکەم هەم بە کرمانج و هەم بە سۆرانیا و کەسانەی لێرەش هەم کرمانجی زانن هەم سۆرانی زانن ویستم لێرە مەرەسیمەکەی بکەم ڕۆمانەکە بە دوو زاراوە و ڕەنووسی جیاوازی کوردی نووسراوە و بەشداربووانیش پێشوەختە شەن و کەوی ناوەرۆکی ڕۆمانەکەیان کرد. لە درێژەی کارو چالاکیەکانیدا. چەند لایەنێکی پەرتووکەکە جێگای سەرنجی ئامادەبووان بوو. بەسەر ئێزدیان بەعام هاتی لەبیر نەکرێت. ئەو زمانانەشی کە لە ناو باکور و باشور رۆژئاوا و ئاوادانە هەر یەکەی خاوەن کەلە پوری تایبەت بە خۆیەتی ئیدی ئەوە تۆ ناتوانی دروستی کەی هەمووی لەیەک بدەی تا لە قوتابخانە بیخوێنن ئەوە ئیشی پەروەردە بوو کە ئەو نوسەرە کردویەتی. بەراستی مەسولیاتێکی گەورەیە کە هەڵیگرتوە چونکە ئەمە لەوە ئاشنای ئازاری یەکەبین و لەوە شت فێرەبین حادەتەن ئەگەر ئەچۆ بەقەت ئەوەی کە ئەزمانێکی تر بزانین لە زاراوێک تر بزانین لە زمانەکەی خۆتا بێ لە کوردیا بێ ئەتوان یەکتری دەوڵەمەند کە باسی خۆت بکە لەبیر یان تو جەماعەت ئەو فشارە لێبکەن. ڕۆمانی فریال باس لە چیڕۆکی کچێکی کوردی ئێزیدی تەمەن دوازدە ساڵان دەکات کە بۆ ماوەی شەش ساڵ کەوتۆتە دەستی داعش و وەک کاڵایەک مامەڵەی پێوە کراوە. نووسەر خۆی بە شێوەیەکی مەیدانی لەگەڵ کاراکتەری نێو ڕۆمانەکە دواوە و ڕووداوە تراژیدیاکانی ژیانی ئەوی نووسیوەتەوە. تەیفور محەمەد کوردستان بیست و چوار سۆران. ئا بێگومان بەرنامەی بەیانی بیست و چوار لەم حەگبە دەوڵەمەن و چڕوپڕەیە بەشێکی هەرە زۆری ئەو بابەت و نووسین و پەرتوکانن یاخود ئەو بڵاوکراوانن یان ئەو بەرهەمانەی گەنجانن کوردانن کە ڕۆژانە بەبێ ماندوو بوون ئەتوانن بەبێەوەی کە هیچ قورسێکی ژیان کاریگەریان تێ بکات بەرهەمێک بخەنە سەر هەگبەی ئەدەبیات و نووسینی کوردی بۆیە تەوەری ئەم ڕۆمان تایبەت کردووە بە چاپ و بڵاوکردنەوەی پەرتووکی فریاڵ کە لەلایەن نووسەر ڕۆژنامەنووس محەممەد ئۆرهان کاری بۆ کراوە و نووسیوێتی کاک محەممەد هاوکاری خۆشمانە هەکار هەموو جارێک ینی لە چەند جارێک کە کەسێک گێت هەر هاوکاری خۆمانە کوردستان چوار کارمەندەکانی زۆربەی نووسەر و کەسانی بەتوانان کەسی کاک محەممە زۆر بەخێروێ ئەستەکان خۆش زۆر زۆر حاڵێن زۆر سپاس باش ڕۆژانە وەکو هاوکار لەگەڵ یەکەین ئەمڕۆ تۆ وەکو میوان و وەکو نووسەر ئێمەش وەکو پێشکەشکار و ئەم جارە باڵێن خاوەن ماڵ زیاتر لەگەڵتین بەڵام زۆر زۆر خۆشحاڵم کە دەبینم بەرهەمێکی دیکەت خستە نێو ئەدەبیاتی کوردی و بەرهەمەکەت بەڕاستی بەرهەمێکی جیاوازە لەو ڕۆ جیاوازەکە هەموو ئەوانەی کە دەتوان بە کرمانجی بخوێندنەوە و ئەوانەی دەتوان بە سۆرانی بخوێندنەوە هەردووکی هەرتێدایە نیو بە نیو کارت لەسەر کردووە پێم خۆشە باسێک لەو کتابە بکەی سەرەتا پاشان بین ئەندێک پرسیاری ورد لەسەر کتێبەکە بکەین دەستان خۆش بێت زۆر سپاس بەیانی باش دوارە کتێبەکە چیرۆکی کچێک دەگەێتەوە باسی نەهامەتی شش ساڵ لە ناو دەسەلاتی داعشانی چ بەسەری هااتە چیرروکەکە لەسەر ئەوەیە کتێبەکەم دەمەوێت باسی ئەوەیش بکەم سەرەتا لە ناوەکەی دەست پێ بکەم لەوانە زۆر کەس بلێن فریال مانای چییە فریال بەخۆی بە عسل کۆکەکەی شێکی فارسیە لە فارسی و هاتیە ناو عەربی و حتا تورک و لە کوردستانیش ئەو ناوە بەکاردێنن بەمانای بەختەوەری دێتن ئەمن لۆ ئەو ناوم هەلبژارد چکە دوشتی پێچوانەیە باسێک هەیە دەلێن مەسەلە زۆر کەس ناوی چییە بە گۆرەی ناوەکەی بەسەری دێتن کچەکە ناوی فریال بوو کچەکە ناوی فریالە پێچوانەی فریال لە دەردێت چکە فریال بە مانای بەختەوەری دێتن بەس ئەوەی بەسەری هاتی پێچەوانەی بەختەوەریەکە و چیرۆکەکە ڕاستیە بەخۆم چۆیم مەدانی چۆیم لەگەلیان مقابلم لەگەل کردیا دوای هێنامە ئەو دارشتنەکەی چاکم کردی و کردیمە کتێب باشە مامسا محەممەد زۆر جارە بینین نووسەران لە چیرۆکێکەوە توانن چەندین ڕۆمان و پەرتووکی تایبەت بنووسن تۆ لە کەیەوە دەستت کردووە بۆ بە نووسین؟ چۆن بۆم جارە ئەم شێوازەت هەڵبژارد کە بینەری چیرۆکێک بیت و دواتر دای ڕێژی بەم شێوازە جوانە؟ بەخۆم لە ساڵی دوو هەزار و حەفت ەوە ئیشی ڕۆژنامەنووسی دەکەم. بەڵێ. دوو هەزار و دە کولیە بەشی ڕاگەیاندن بەشی ڕادیو تەلەڤزیۆن تاوام کردیە. ساڵی دوو هەزار و دە زانکۆی سەلاحەدین. ئەوە سێ ساڵێژە کتێبم یان دەست بە نووسینی کتێبم کردیە خەیالی منی منداڵی بوو خەیالی منی منداڵی بوو مەسەلا ئەگەر دوای کولیە تاوا بکەم ئەو جا دەست بە نووسینی بکەم مەسەلا زۆر کاس بە منیان گوتیە برادر یان کەسی دیکە گوتیە کەس کتێب ئێستا نایخوێنتن زۆر کەس وا بە منیان گوتیە لۆ دەنووسی لۆ خۆتمانی دەکەیت ئەم گوتم ئەوە خەیالی منی منداڵیە حەزم لێ ئەو خەیالە بکەم ڕاستی بەڵام یەک جار ئەوەش نییە کە خەڵکانێک هەیە ئێستا ڕاست دەکە کاک محەمەد ئەو قسە منیش گوێم لێ دەبی کە دەڵێ کەس ئێستا ناخوێنێتەوە بەڵام خوێنەر بەردەوام هەر هەیە و نووسەری باشیش هەیە کە ئەو قسانە تەشجیعی ئەکا بۆ نووسینی زیاتر ئەوە نییە یانی خوێنەر بەردەوام هەر هەیە کەسانێک هەن تا ئێستاش ڕۆژانە هیچ کاتێک لە دەستیان دەرباز نابی ئەگەر بێت و پەنجا لاپەڕە کتێب نەخوێننەوە بە ڕاستی. بێگومان مەسەلە ئەوەی دوێنێ لە سوران مانچا کرد دەوروبەری چل و پێنج نەفەر بەشدار بوون لۆمە شتێکی باش بوو یان شتێکی گەورە بوو چل و پێنج نەفەر لە قەزایەکی وەکی سۆران بەشداری مەرەسیمی ناساندنی کتێوێکی بن و کەسیش لەوێ نەیناسم کەس من نەیناستن لۆمە شتێکی پیرۆز بوو یان شتێکی زۆر جوان بوو باش. تورکی خۆش بوو کاک محەممەد پێم وایە ئەمە یەکەم بەرهەمت نییە وایە یەکەم بەڵێ. کتێبت نییە کتێبەکانی ترت کەی بڵاو کردەوە ئەمان باز لە چی دەکە هەر ڕۆمانن یاخود ئەمانە بابەتی شعری چی بە من زیاتر حەزم لە ئەو شتانەی باز بکەم زیاتر شتی ڕاستی بێت یعنی لە خەیالی دوور بن منە کتێبی پێشەوەیژم نووسی لەسەر ئەوە بوو چیرۆکی گوندێک مەسەلە کو لەلایەن دژمنانمان تێک دەدرێتن کۆ گوندەکە ئەوە دەکرد ئەم باسی گوندەکەم کردیا لە ناو گوندەکە باسی بنەمالێکم کردیە بنەمالەکەم کردیە ناو ئەوەی کتێبی خۆسەرەکی پاڵەوانی کتێبەکەم لەناو ئەوەیش کوڕێکم کردیە پاڵەوانی سەرەکی کتێبەکە نمونە دەبت محامی دوای دەکوژرێتن ئامانجەکەی ئەوەیە ببتن محامی بەرگری لە خەل بکە بەرگری لە کورد بکتن دوای لە خۆپیشاندانێک دەکوژرێتن کتابەکەی من یەکەم لەسەر ئەوە بوو ئەوەی دووەمیش ئەوەی لەگەل ئێوەیە لە داهاتوش کتێبێکم هەیە حەزم لێ ئەو جارە برەک جیاواز بتیان لە چێرک و ئەوە ئەو کتێبش لەسەر ئەوەیە کرمانجێک و فێری سۆران ببتن و فێری سۆرانی ببتن بە تایبەت لە بوو باکۆر و ڕەل لە بۆ ڕۆژەوە چونکە ئێستا هەم لە باکۆر هەم لە ڕۆژەوە تەماشا دەکەین خەلکیک زۆر هەین حەزیان لێ فێری ساڕەوەی سۆرانی ببن ئەمنیش گوتم با شتێک ئەوها بکەم شتێکی جیاوازتر بکەم یشڵە هەول دەدم لە داهاتوەیەکی نێزیکەویش جیاوازی تۆوەیە لە ناو کتێبەکان تا ڕەنگایەتەوە ئەوەی کە ئێستا کردوتە ینی لە لاپەڕی لە لای ڕاستەوە گەردەست پێ بکەین بە شێوەیەکە کە بە سۆرانی نووسراوە، بەڵام لە پشتەوە هەر هەمان چیرۆکە بە کورمانجی نووسراوە. ئەمە تۆ جارێکی دیکە دەریەخەیتەوە بە ڕووی بینەر، خوێنەرا کە زاراوەکانمان زۆرن و زمانی کوردی بە هۆی ئەم زاراوانە، بە هۆی ئەم شێوازە جیاوازانەوە زۆر دەوڵەمەندترە. یانی دەوڵەمەنی زمانی کوردیت دەرخستووە، ئەمە جیاوازییەکەیەتی. ئەرکێکی قورس نەبوو بۆ تۆ کە لە کتێبێک، لە یەک کتێبا دوو زاراوە جێ بکەیتەوە؟ بخۆم بە کرمانجیم نووسی دوای ئەوە لەلایەن برادێکەوە وەرگەری سۆرانی کرا ڕاستە قورسایی هەبوو بەس نمونە ئەو کتێبە هەم لەسەر داهاتی خۆمەوەم کرد پارەی چاپ پارەی ئەو برادری وەرگەری کردی زۆر سپاسی دەکەم بەبێ بەرامبەر لۆم وەرگەری کرد کتێبێکی پێشتریش هەر ئاینەویش بەبێ بەرامبەر لۆ من وەرگەری سۆرانی کرا چکەم سۆرانەکەم لەوانە لە نووسینی زۆر باش نەبیتن هەندێ ناچاری دەبی کەسێک لەم وەرگری سۆرانی بکتن بەس نازان بدا زۆر کارێکی باشە من یەکسەر پێی سەرسان بووم زۆر جوانە بتانی لێرۆ بە سۆرانی ئەمش هەم ئەبێتە فێرکردنێکی باشی یانیوانی کە حەزەکەن بە کورمانجی قسە بکەنیان بنووسن ئەتوانن سوودێکی باش لە هەم لە ڕێگی چیرۆکەکەەوە وەربگەسە لە زۆر برادری من هەبوو سۆران بوون ئەمن کتێبەکەم پێدا دیاری بێگومان من سۆرانیەکەی ناخۆم دەگو حەزم لای کرمانجەکەی بخۆنم منیش ئێستا وام وت مەسەلەن گەر وا بێ ئەوە لۆ خۆشتر. مشتێکی باشە یعنی ڕاستە ئەوە مانای هەر- ئەوەیە خەڵکی مە ئێستا دەیەوێت مەسەلە کەچێکی ئە، کەسێکی سۆران بیتە نمونە خۆ فێری کرمانجی بکتن یەکی کرمانج خۆی فێر جا ئەوە پێشکەوتنێکی زۆر هەر باشە بێگومان بەیانی کە کاک محەممەد ئەو کتێبی پێدام بەڵێ گوتی ئەو کتێبەکەیە ئەمن کە کردمەوە یەکسەر لە کرمانجەکە کردمەوە هەر لە کرمانجەکە ویستم بزانم شێوازی نووسینی کرمانجەکەی بە شیوەی ئاسانە من بتوانم بیخوێنمەوە بەڵام کرمانجەکەشی زۆر خۆش نووسراوە ڕاستە زۆر هەم چاپەکەی جوانە پیتەکانی جوانە هەم شێوازی نووسینەکەشی مەسەن ئێستا کە من کرمانجەکە دەخوێنمەوە باش لی تێ دەکەم ینی کێشم لە بۆ دروست ناکە ئەمن زۆر هەول دەدم وەختی بنووسم ینی هەر کەسێک تێ بگات مەسەلا زۆر نووسین هەین لە سۆرانی وەرگەری کرمانجیم کرد نزیکەی ده کتێبم لە سۆرانی وەرگەری کرمانجی کردیا مەسەلا هەندێک دێر هەیە تو دەیخۆنی دەیخۆنی تێناگەی ئەمە فکر دەکەم دەلێم ئەگەر ئەو دێرە یان ئەو پاراگرافە کەسێکی شارەزان و زان تێ بگەتن خوێنەرەکی ئاساییان خوێنەرەکی سادەکو دەتوانتن لەو دێرەیان لەو پاراگرافە تێ بگەتن. ئەو ماشلەی مامسا محەممەد تا چەند گرنگە زمانێکی سادە لە نووسینا هەبێت واتە زۆر جارە بینین نووسرە زۆر ناودار و گەورەکان چەند کتێبێکیان هەیە کە ناتوانیت ینی مێشک توانایەوەی نییە بە یەک جار تێگەیشتنی هەبێت بۆت ئەبێت چەند جارێ بگەڕێیتەوە سەر ئەو دێڕەیا بچیتەوە بەشی کۆتای بەڵام لە نێویشیاندا هەڵدەستێت کتێبێک بە زمانێکی سادەی ئاسایی بڵاوەکاتەوە هەر هەمان نووسەر ئەمە گرنگە بۆ نووسەر تۆ وەکو نووسەرێک کە زمانێکی سادەی قسەکردن چۆنە ئاوا بەکاربێنیت لە نووسینەکانتا؟ وەڵێ ئێستا گەورەترین کێشەی کورد لە هەر چوار پارچە ئەوەیە زمانێکی ستانداردمان نییە ڕاستە هەر زاراوەیەک دەولمەندیەکە لە بوومە بەس نمونە کەسێکی هە لە باکوورە ناتوان بە پیتی عربی بخوێنتن بە سۆرانی بخوێنتن بە پێچوانەکە ئەو کێشەمان هەیە یعنی ئەمنیش بەرێگە ئەو کتێبە هەولمدا ئەو کێشە کەمێکیش چارەسەر بکە مەسەلەن مۆنە کەسێکی سۆرانی بخوێنتن بزانت بەرامبەرەکەی بە کرمانجی چنووسی وەکی فەرهەنگێک ئیدیکەش لو مەسلەی نووسەر ئەم من بە بۆچونی من نووسەر هەیە دەیەوێت بە ڕێگای کتێبەکانی خۆی پەیامی جیاواز بدتن مەسەلە نمونە ئەمن نەمویستە بە زمانێکی قرس بنووسم ویسم بە زمانێک ساڵە بنووسم هەموو کەسێک کتێب بکە بەس لەوانە نووسەرێک هەبێت کتێبێک بنووسن ئامانجی ئاو بلو کەسانی تایبەت بیتن مەسەل هەندێک کتێب هەیە لەوانە من ناتوانم بخۆن لەوانە جەناتان نەخت ناتوان بخۆنتن بەس ئەو بە بۆچنی من منداڵێکش ئەگەر خوێندن نووسینی هەبتن دەتوانن بخۆنتن کەسێکی گەورەش هەر بەو شێوە دەتوانن بزانانی بە بڕوایم چۆن ئاژە ینی ئەو کتێبانەی کە کتێبی ئیختصازین تایبەتمەندن ئەمە ئاساییە بۆ کەسێکی تایبەتمەند کە دەخوێنێتەوە وەکو سەرچاوی زانستی بەکاردێنێ چەندی قرس بێ ئەو کەسە ئیختصاسی خۆتی دەتوانانی لەگەڵی بڕوات ئەوەی تر بەشێک لە نووسەران پێیان وایە دەبی خوێنەر ئەو لەگەڵ ئاست بەرزیی بڕوا ئاستی خوێنەر خوێنەر ئاستی خۆی بەرز بکاتەوە بۆی لە کتێبەکە تێبگا بەشێکی دیکە باوەڕیان بەوە وایە من کتێبێک دەنووسم زۆر زۆر ئاساییە من بۆ داپیرم دانیشم بۆی خوێنمەوە و داپیرم بە ئاسانی لی تێبگا هەر کەسە وەکو کاک محەممەد وتی ینی شێوازی بیرکردنەوەی جیاوازە و پامی خۆیە کاک محەممەد لەسەر هەر بابەتی نووسین و ئەمانە تۆ بۆچی باوەڕت زیاتر بە بابەتی خەیاڵی نییە دەتەوێت بابەتی ڕاستەقینە بکەیت پێت وایە ئەمە زیاتر کار دەکات لە خوێنەر ئەمە زیاتر ڕۆ دەچێتە ناو ناخ وەڵهی جاران کتێب خوێن پڕ بوون ینی کە زۆر هەبوون کتێبیان دەخواند ڕۆمانیان دەخوارد مێژوان دەخوارد مەسلە دونێ لا مەراسیم برادێک دەگۆ من باوەرم بە مێژوو نەمایە ئەگەر باوەرمان بە مێژوی خۆمان نەبێت بارمان بە چ هەبێت نمونە مەسەلا لە 20 ساڵی ئاخیرە نمونە چ بە سەریما هات چ نەهامەتی بە سەری کورت هات خۆ مێژووە ئەگەر ئەمە ئەو ڕاستیە نەنووسین نمونە ئەو کتێبە ئەگەر دوای 20 سال دیکە 50 سال دیکەش منداڵێک بخۆندن دەزانێت لە ساڵی 2014 چ بەسەری باشووری کوردستان لە ڕۆژەوای کوردستان مەسلەی هاتنی داعش بەسەری کوردانی ئێزدی هات هەموو کەسێک دەتوانتن چکە لە ناو کتێبەکە باسی ئەوەیژم کردی باسی هاتنی داعشم کردیە کو دەچێت گوندەکان داگیر دەکت و کو منداڵەکان دەڕفێند و دەست درێژیان دەکرد لەسەر ئەو شتانە هەموو باس کرد ئێوە بەخۆی مێژووە ئەگەر سیقامان بە مێژوو نێتن ئەی باوەڕمان بە چ بێتن؟ باشە کاک محەممەد نووسین لە هەرێمی کوردستان با باسی هەیە ینی باشوور بکەین تا چەند ئاسانە و کە پاڵپشتی ئەکات ئایا تۆ کە حەزت بە نووسینە لە کێوە پاڵپشتیت کراوە و پێویست بە چ جۆرە پاڵپشتیەکە وڵی ئەوەی من ڕاستەکە کەس یارمەتی منی نەدا لە مەسلەی دارایی لە مەسلەی چاپکردنەوە شتە هەموو لەسەر حسابی خۆم چاپم کرد بەس مەسلە نمونە لۆ وەرگەری لۆ بەرگی برادرانی نێزیک یارمەتی منیاندا لە بۆ هەلەچینی نەفەریان یارمەتی منیدا لۆ ئەو لە یارمەتی من کرا بەس بۆ مەسلەی داهات و چاپکردن و کەس یارمەتی منەدا ئەمن مەسل دەمەوێتن ئەو کتێبای خۆم چکە زۆر درێژ نییە ئەم دەمێت منە بە ئینگلیزی بلا بکەن دەمێت بە تورکی بە عربی بە فارسی هەرچ نەبیتن بە دراوسان ئەوە دراوسەکانمان ئەوانە نمونە بە فارسی تورکی و عربی ئەوانە بزانن لەو سەدەی بیستیەکەم چ بەسەری ما هااتە چ بەسەری کچێک هااتە لە تەمەنی دوازدە ساڵی 6 ساڵ لە ژێر دەسەلاتی داعش دەبێت چ بەسەری بێتن یعنی ئەگەر ئەو کتێبانە تەرجومەی زمانەکان دیکە بکرێن لەوانە ئەوانش بزان چنامەتێک بە سەرما هاتیە جا ئەمە گرنگە من هەر مەبەستم بوو کە لە ڕێگەیەمەوە کەسانێک ینی لەوانەیە بیانوو بگرن بەوەی کە هیچ نانووسن هیچ ناکەن لە بەروی پاڵپشتیان نیە بەڵام وەکو کاک محەممەد ئاماژەی پێکراکات کاتێکە بتەوێت شتێک بکەی بتەوێت ئەو پەیامە یاخود ئەو نەهامەتی بەسەر کورت هاتووە بیگەێنیت ئەو کات ئیتر خۆت خۆت هەنگاوانەی پێویستە بە یانی پاڵپشتی ئەگەر کەس نابێت ئەگەر نووسەر نووسەر بێ و عەشقی نووسین بێ دروستە بێگومان ینی هەوڵەکانی خۆی لێک زاویە چڕ ناکات و قەتیس ناکە هەوڵدەدا ڕاست هەر چۆنێ بتوانێت ئەو بەرهەمە ئەو پەیامێک هەیە بیگەێنی کاک محەممەد اه، لەم کتێبە من شتێک دەبینم پێم وایە تۆ هەوڵت داوە دوو بابەت بگەێنی یەکیان بە دیکۆمنتکردن گێڕانەوەی مێژوێک وەکەوەی کە خۆت باست کرد کورت لەو نێوان ئەو ساڵە 2014 تاوەکو 2019 چی بەسەر هات و لە هەمان کاتدا جێرانەوەی چی ڕۆکێک هاوشێوەی ڕۆمانێک ئامانجەکەی تۆ هەرەوەیە هەم ئەوەیە هەم مەسەلەی زمانەوانیە هەم مەسەلەی ئەدەبیاتی کوردیە ئی دیکەش نمونە مەسەلە باسم کرد بە کرمانجی و سۆرانیە ئەوەی شێک لە ئامانجەکانی منە ئەوەیش بە بۆچنی من شتێکی باشە حەزم لێ نمونە لە تورکیا نمونە ئەگەر چاپ بکەم دەمەوێت لە تورکیا بە کرمانجی و تورکی نمونە چاپ بکەم ئەگەر لە شوێنێک دیکە بەو شێوەیە ئەوە باشە پلانی داهاتوت چیە بێت کەواتە لە بۆ مەسلەی کتێبەکەم دەمەوێت تەرجمە ئینگلیزی بکەم ئەگەر پشتیوانیم بکرێتن مەسەلە عەرەبی حەزم لە زۆر تەرجمە بکەم لە بە تورکی بەو شێوەیە ئی دیکەش ئی داهاتوو باسم کرد کتێبێکم هەیە دەمێت لەسەر زمان فێربوونی کرمانجێک کو فێری سۆرانی ببتن ئامانجی من ئەوەی ئەوش لە هەلدن ئیتر دەستە پێ کردو ناواستی تقریبا 1970 تاوا بووە بەرهەمەکەی دیکە خەریک ئامادە دەبێت شڵە تاوانەوەی نەما بەرنامێک تر دەبێت ساڵ داهاتوو تاوا بێتم کاک محەممەد زۆر زۆر سپاس بۆ تۆ هیوای سەرکەوتن بۆ دەخوازم ینی من دوو جار دڵخۆشم هەم بەرهەمێکی دیکە ئاتە کتێبخانەی کوردی هەمیش هاوکارێک و هاوڕێکی خۆمانە کە بەڕاستی بەرهەمەکەی ئامادە کرد زۆر زۆر سپاس کاک زۆر سپاس زۆر سپاس بۆ کوردستان ویست چارج دەستان خۆش پنج هەر ڕنگین بێ و بەرهەمی زیاتر هەستان خۆش زۆر سپاس